Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәркемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы Сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта.
килеп җитте шундый бер көн име мин йөрим күңелсез и мин тик торганда тәлгаткә бәйләнеп алдым просто үзем Һәм көннәрдән бер көне миңа иптәшем әйтә, ниһаять син мине яратасың. Я Сезгә.
Белде ул аны.
Кайбер кеше әйтә, бала белән генә яшәмәгез, үзегезне яратыгыз. Но синең балаларың кечкенә икән, алай булырга мөмкин түгел. Син аның баш түбәтәеннән үбеп кит. Ага. Сенің үтіп кенә киткәндә муеныннан үбеп кит, кытыкланып калсын шунда. Йоклаганда нидә?
Нисен яратам? И дальше практика. Менә яхшы мөнәсәбәттә булса миңа карата, миңа шул шул бәхет менә минем өчен. Еларга кирәк, төннәрен йокламас, трубкага алмаска. Аңа шалтырата, ул кырыенда утыра. Менә беренче үбешүдән аңлашылды, ул нинди ир икәнлеген, аның кулында мин ничек нинди, ниндидер бик затлы чәчәк или ниндидер кыйммәтле таш икән. Тагы да, тагы да, тагы да ныграк гашыйк була торган кеше һәм минемчә, мин картайгач теге иң гашыйк әбекәйгә, апакайга әйләнермен. Әйе, менә шуны әйтәсем килгән ие. Нәрсә әйтергә теләгәнемне оныттым инде мин.

Тиле яшьлек ярты гомрен бирә, аның хисе белән янарга. Кызлар, бүген мәхәббәт турында сөйләшәбез. Нәрсә соң ул чын мәхәббәт? Бер мәртәбә гашыйк булып, гомерлек мәхәббәткә әйләнергә мөмкин микән ул? Гомумән, сөеп-сөелеп яшәр өчен хатын-кыз нәрсә эшли ала? Гомумән, без нәрсә дә булса эшли алабызмы? Һәм гаиләдә килеп чыккан кризисларны ничек җиңеллек белән үтеп чыгарга? Менә мин институтта укыганда университетта психолог кайме. Безнең шундый тема. Мәхәббәт темасы. Килеп утырдык, дәфтәрләребезне ачтык, ручка. Языгыз, мәхәббәт. Определение. Мәхәббәт, тире. Бер нәрсәгә, бер ничек, э, бер нәрсәгә буйсынмый торган һәм аңлата, аңлатып булмый торган нә- хис, Хис. әйбер. Аны юк аның аңлата торган әй- сүзләре. Аңлатмасы юк.
Аңлатмасы юк мәхәббәтнең. Аны аңлатып булмый нәрсә икән. Ә күпме шигырьләр, Ә күпме бөтен тормыш, ә бөтен күпме әсәрләр.
күпме күз яше, күпме шедеврлар.
Мәхәббәт юк дип Гел елыйлар. Мәхәббәт турында.
Шуңа күрә мәхәббәтне бернинди кысаларга тыгып, нәрсәдер ниндидер законнарын бүлеп, язып Һәр кешенең, димәк, үз мәхәббәте. Үзенчә ярата һәр кеше. Үзенчә аңлый.
Әйе, аңлый да һәм ярата да. Ә сезнең өчен, Зөфия, синең өчен мәхәббәт ул нәрсә? Венера, гомумән, менә мәхәббәт ул, беләсеңме, ул менә Кешенең яшәве, бөтен тормыш, менә галәм, ул бөтенләй яшәеш, беләсеңме, ул гомумән менә гел мәхәббәткә генә корылган. Менә мәхәббәт булмаса дип әйтсәм, ул дөрес түгел, чөнки мәхәббәтсез дөнья булмас иде. Гомумән булмас иде ул. Ул шуңа тотынып тора, ул шуннан барлыкка килгән. Ул Гел менә мәхәббәт белән сугарылган һәм бөтен менә иң вак частицалар бөтенесе дә мәхәббәттән тора дип уйлыйм мин. Мин синең белән килешәм, тик шул ук вакытта менә э, медальның икенче ягы булган кебек, минемчә мәхәббәт әле ул үз эченә ала ниндидер корбанлыкны да, син нәрсәндер корбан итәргә дә мөмкинсең мәхәббәт өчен. син сабыр да итә аласың түзә дә аласың мәхәббәт ул ниндидер теге күбәләкләр генә түгел бит мәхәббәт ул тагы да ниндидер тирәнрәк әйбер кебек аның өстендә эшләргә кирәк бер әйбер эшләмичә эй мәхәббәт китте дип кенә ятып булмый мин уйлыйм мөнәсәбәтләр ул барыбер мәхәббәт кенә түгел бит әле хәзер инде мөнәсәбәтләргә күчәбез анда ниндидер бер хәрәкәт булырга тиеш бер урында гына ул тора алмый һәм ул хәрәкәт дөрес булсын өчен без теләгәнчә булсын өчен хәрәкәт вакытында икеңә дә рәхәт булсын өчен һәм балаларга да рәхәт булсын өчен ниндидер барыбер эш булырга тиеш әйе элегрәк мин менә уйлый идем кияүгә чыгасың да тынычланасың дип юк икән һәрвакыт үз өстеңдә эшләргә кирәк э, теге сөйгән ярың өстендә ул эшләсә бергә бергә э, эшләргә кирәк теге э, кайбер кеше бит инде үзен распускает оказывается ярамый икән Ярамый. Но мәхәббәт бар инде. Теге мин э, ир белән хатын-кыз арасында теге андый зур хисләргә бик ышанмыйм, әлбәттә. Ләкин нинди дә булса, ну мәхәббәт дип теге зур итеп әйтерлек андый нәрсәгә ышанмыйм мин. Но ниндидер хис һәм күңелгә яту дигән нәрсә булырга тиеш. Чөнки э, ир кешенең Ир белән хатын-кыз арасында алсаң һәм миңа карата алсаң, мин ир кешенең отношениясенә карыйм. Миңа карата булган хөрмәт, миңа теге акчасы да кирәк, теге кирәк түгел. Менә яхшы мөнәсәбәттә булса миңа карата, миңа шул, шул бәхет менә минем өчен. Мин дә элек мәхәббәтне ниндидер дәртле хис дип уйлый идем. Менә бар микән дәртле хис ике кеше арасында, имә, чып янып, киеп, ниндидер менә э, бабочкалар гына түгел анда, бөтенләй менә теге ниндидер... Тетрәндерә торган шундый. Юк, И менә тора бара минем өчен ул уже кирәк миңа тетрәндерә торган ниндидер дәртле бер кирәк түгел миңа тынычлык кирәк менә миңа ул кеше янында тыныч икән мин үземне куркынычсыз сизәм икән үземне мә теге менә шул ул минем өчен хәзер инде шул мәхәббәт под защитой инде тыныч әйбер тыныч ул тынычлык тынычлык менә кирәк түгел җаныңа тыныч синең җаныңа аның янында тыныч һәм тагын нәрсә әйтәсем килә менә мәхәббәтне сизә белә торган тоя белә торган кешеләр алар аларга яшәү җиңелрәк дип уйлыйм мин нишләптер мәхәббәт юк дип уйлаучы кешеләргә караганда әйе барыбер менә син мәхәббәт белән сеңдерелгәнсең мәхәббәт белән бөтен менә халәтең шундый булса андый кешеләргә җиңелрәк алар тизрәк гафу итә беләләр ниндидер ну сидергәнче кешеләрне. Алар тизрәк күчә беләләр. Ә кайбер яналар, ниндидер ниләрдән соң, яналардан соң. Яналардан, ну барыбер алар. Ну барыбер, әйе, барыбер алар шуннан дагы нәрсәдер эзләп табып, яхшы әйберләрен күреп. Күпме кеше өчен мәхәббәт ул драма, кызлар. Күп кенә кеше үзләре шундый кайгырырга кайгырырга ярата яраталар аларга шулай рәхәт еларга кирәк төннәрен йокламаска трубкага алмаска аңа шалтырата ул кырыенда утыра тагын бер шалтырат инде дип утыра мәсәлән клипларда кебек менә кемгәдер шул кирәк менә минем иптәш кызга шундый кирәк миңа мәхәббәт кирәк ди ярату кирәк ди менә Башыңды җүләләмә. Җылап, а. Мин әйтәм, синең янда бит инде сөйгән ярың бар, ул синең әйтәм тыныч, рәхәт. Ага. Син аны бит мәйтәм начар дип әйткәнең юк, ә мәйтәм теге малайлар начар дип әйтәйең син. Аңа җитми Но инде анда бер менә бер страсть нәрсә. булган нинди дә. Ага. Ә моңа менә шуңа ияләшкән бу менә теге э, эмоциональ атынгычта атынырга дип Әйе, әйтик. әйе, Шул әйе. кирәк моңа. Менә хаман нәрсәдер казынып, нитеп әйбер эзләп йөри. Нишләсә, Мәйтәм, син- син кирәк булгач кирәк. Әйе.
Психологлар инде монда диагноз куерлар иде. Да. Әгәр дә, син- димәк, синең нәрсәдер анда э, кечкенәдән калган ниндидер травма дип әйтәләр. Үзең белән үзең сөйләшергә кирәк. Һаман да шул сүзгә кайтып калабыз. Кызлар, без бөек сүзләр турында сөйләшәбез, ә бит гаилә тормышында кризисларсыз үсеш булмыйдыр. Теләсә кайсы мәхәббәт ул кризислар кичерә. Ничек соң, э, мәсәлән, мәхәббәт булып та менә яратып өйләнешәләр кешеләр. Һәм телиләрме, теләмиләрме, барыбер ниндидер киртәләр белән очрашалар. Ничек аларны Дәрәҗәңне югалтмыйча, сөюне югалтмыйча, хисләрне сүрелдермичә узырга. Безне беләсең нәрсә коткара Тәлгат белән? Мин Тәлгатнең үземә кирәкле кеше икәнлеген беләсең ничек аңладым? Беренче үбешүдән. Менә беренче үбешүдән аңлашылды, ул нинди ир икәнлеген, аның кулында мин ничек нинди, ниндидер бик затлы чәчәк или ниндидер кыйммәтле таш икәнен, шул хәтле сак булды ул. Хәзер без кризис булганда ниндидер менә бәхәскә киләбез име, әрләшәбез дигәндә, менә шуны искә төшерәм дә шул беренче үбешне. И бөтенесен шикелле эреп төшә бөтен әйбереме, и шуңа тотынып тора безнең бөтен тормышыбыз. Менә минем башымда шулай, минем күңелемдә шулай. Менә шул беренче үбешү коткара бөтен менә яшәү, безнең яшәүебезне таләп Без үбешә башлыйбыз дип әйтәсең килеп тора, мәгәр дә Аны әйтеп бетереп булмый. Яратышы. Ә мин алгатта 26 яшь идем. Шуңа күрә истә калган булмый бер. Шуңа күрә һәрбер парның ниндидер шундый маяклары бар. Менә шул, менә шул әйберне искә төшерергә генә кирәк. Синдә дә бардыр ул. Әлбәттә бар. Мин уйлый торам әле. Мин әле барып карамадым.
Әни барып булса да кайт кайт инде ди инде. Мин белмим әле. Э, мәхәббәт нәрсәгә тотынып тора дип дигән сорауга э, җавап уйласак, мин уйлыйм, аралашып, сөйләшеп, үзеңнең булган хис тойгыларыңны әйтергә кирәк э, негативныймы ул позитивныймы ул әгәр дә сине нәрсәдер борчый икән шуны турыда әйтергә кирәк утырып сөйләшергә кирәк Һәрвакыт утырып сөйләшергә кирәк. Телне эшләтергә кирәк, тел бирелгән сиңа, эшләт шул телеңне. Дөрес, дөрес, менә шундый, шуннан гына бәлки уртак фикергә килеп, барыбер тырышасың, хатын-кыз до последнего түзә. Ахырга хәтле түзә ул. Э, көйли, көтә, и, может, үзгәрер, бәлки үзгәрмәс. Хәзер мин аны кеше итәм, кеше ясыйм, әйдә менә болай иттереп, теге монда поддержу, тегендә поддержу дип итә дә, но кеше, кеше, и, Башка кеше алай уйламагач булмый. Кызлар. Ну сөйләшергә кирәк.
Менә минем беренче вакытта нәрсәдер мине тотып алды дип әйтә алмыйм, чөнки минемчә хис, менә минем өчен, үзем өчен, ул үсә торган хис. Мин мәсәлән, кайбер кеше була әйтә бит, беренче күрдән гашыйк булдым да һәм менә аннары минем ул әкрен генә үсә торган хис, мин һәм әкрен-әкрен тагы да, тагы да, тагы да ныграк гашыйк була торган кеше һәм минемчә мин картайгач теге иң гашыйк әбекәйгә, апакайга әйләнермен. Һәм минем өчен чып-чын ачыш булды гаиләдә. Гадәттә Крис белән очрашкан вакытта ике як та ниндидер бер-берсенә карата тәнкыйть белән менә претензияләр белән сөйләшә башлый. Син тегеләй әйтмәдең, ә син бит болай әйтмәдең, син бит тегеләй әйтәсе идең. Һәм э, минем өчен чып-чын ачыш булды. Бу сүзең белән син нәрсә әйтергә теләдең? Синең бит нәрсә әйтәсең килә иде? Миңа игътибар җитми, миңа синең ярдәмең кирәк. бер үк э, мәгънә, ә сүз төзелеше төрле. Гаиләдә ни дә ничек син сөйләшәсең? Менә шушы ук бер үк әйберне ничек син аңа китереп э, бирәсең? Мәсәлән, без һәр кешенең гаиләсендә дә матурым, җепшек иркәм дип сөйләшүче татарча шундый матур күп сүзләр бар. Сирәк сөйләшәләр, шулай бит. Иң күбе булса матурым булырга мөмкин инде, шулай бит. Ә менә Әгәр дә син үзеңнең җыелган хисләреңне беренчедән үзең дә аңлап, син аңа җиткерә аласың икән, минем бит синнән менә миңа шушы кирәк, һәм сорый аласың. Кеше бит аңламаска да мөмкин. Авыз белән сөйләшеп әйтмәсәң, үзеннән үзе аңламый. Кайчагында теге ничек аңламыйсың инде, бу бит инде үзеннән үзе аңлашыла кебек дип уйлаган чаклар минем дә бар иде. Ирләр үзләре белеп эшлиләр дип Өметләнеп йөриләр, ялгышып. Юк, Ничәмә ничә какой? еллар. Гүзәл яшенлап әйтәм, менә мин күпме көттем әйтәм. Чәчәң алып кайтыр микән әйтмим. Мин шундый кайчан алып берәр, берәр шоколадка, берәр берәр берәр нәрсә- хоть нәрсә булса да көтәм, көтәм, җылап та алам, почмакта җылап тагын. Әйтәм нәрсә булыр бит. Шунда бит әйтәсе генә бит инде. Ә Әйе. Хәзер без беләсез нишлибез? Мин үземә чәчәк алып кайтам да вазага, матур итеп куям, әйтәм, син миңа бүген чәчәк бүләк иттең. Он такой, аңладым, күчерәм, күпме күчерәм, күчерәм. Әйе, әйе. И мин шуннан канәгать, миңа бүтән бер әйбер дә кирәкми. Ә мин күп ничә еллар аны интектереп, үземне газаплап, балалар да сизәләр бит инде ул халәтне, име? Әйтмичә, шулай кәләп.
Менә хатын-кызлар, җаныкайларым, бәгырь кисәккәйләр. Үзегез беләсез икән, әйтегез сезгә нәрсә кирәклеген. Интектермәгез ирләрегезне. Алар бөтенесен эшләп бирәчәкләр сезгә. Турыдан әйтергә кирәк.
Турыдан әйтегез.
Кызлар, мәхәббәт турында сөйләшкәндә, гаиләләр төрле була, холыклар төрле була, әмма миңа калса, барыбер ниндидер аңа үзенә күрә алгоритм бардыр. Бүгенге безнең белгечебез, безнең барлык эчебездә кайнап торган сорауларга, әле тамашачыларның да сорауларына җавап бирердер дип ышанасы килә. Икенче өлешкә күчәбез. Утыз, кырык, 50. Резидеадор дөньяда аналоглары булмаган Россиянең танылган дерматологлары катнашында Европада җитештерелүче иң яхшы компонентлардан әзерләнгән профессиональ косметика. Продукция хәләл сертификатлы, составында агрессив компонентлар юк. Клиник сынаулар уздырылган. Казанның Карл Маркс урамы 16 йортта урнашкан офисына килеп, сез тән тиресе һәм чәчләргә бушлай диагностика һәм косметика сайлау буенча Шәхси киңәшләр ала аласыз. Резеда Дор, сезнең матурлыгыгыз ышанычлы кулларда. Утыз, кырык, илле. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. Утыз, 40, 50 һәм бүгенге кунагыбыз татарның беренче коучы, психолог Илүзә Аминова. Хуш килдегез, Илүзә Хәерле көн, хәерле көн, кызлар.
Шундый да матур, дөресен генә әйткәндә, шундый Кечкенә генә, әйтергә кирәк, мәйданда шушы хәтле матурлык җыелганы, монда берникадәр кызу, тәрәзәләрне ачырга кирәк, мөгаен. Чын мәгънәсендә зур рәхмәтемне әйт, әйтәсем килә, җиткерәсем килә, Венера, бу тәкъдимгә, чакыруга дип әйтәм инде, әйме. Венераның миңа эндәшүе җитте һәм мин монда һәм бик шат. Рәхмәт! Рәхмәт!
Кара, без шулкадәр алдан сөйләшенгән кебек, менә билләхи, без башка әйбер турында сөйләштек, шулай бит, ике сүздән аңлап алдык. Чаллыдан кадәр безнең тапшыруыбызга килеп җитүегез өчен бик зур рәхмәт, Илүзә! Рәхмәт, кызлар, үзегезгә.
Һәм инде сез бит инде файдалы тапшыру белән шөгыльләнәсез, әйеме? Файдалы һәм дөресен сөйлибез без бүген. Ачыктан-ачык. Ачыктан-ачык. Илүзә ханым, беренчедән шундый сорау бирим әле сезгә. Гадәттә психологларны итексез итекче дип әйтәләр, ибо сапожник без сапог, башкаларга өйрәтә, үзенең гаилә хәле бик яхшы түгел дип әйтүчеләр дә хәзер бик күп. Иң элек үзегезнең Гаиләгез хакында сөйләп китегез әле, мәхәббәт темасына күченгәч. Ә, Ничә ел сез бергә яшисез? Менә Венера син, син чыннан да әйме бик ә, актуаль сорауны күтәрдең, чөнки мин менә телевидениегә барсам да, кая гына барсам да, берникадәр төртмәле ул сорауларны ишетәм. Психологларга йөриләр, Э, бик күп танылган психологларның үзләренең гаиләләре юк, гаилә психологлары дип әйтәләр инде. Өйрәтәләр ә, яшәргә. Өйрәтәләр яшәргә дип әйтәләр, үзләренең тормышлары булмаса да дип инде, әйме. Һәм инде әлхәмдүлилләһ, мин хәзер инде дөресен әйткәндә моның белән кайвакыт бүлешергә дә куркам. Әлхәмдүлилләһ инде безгә иптәшем белән өйләнешкәнебезгә 18 ел була, җәйгә Алла бирса, ике кыз үстерәбез. Э, кызларыбызга җәйгә менә 17 һәм 15 яшь була. Менә шундыйрак тормыш корып ятабыз, әйме. Һәм э, Дөресен әйткәндә, соңгы арада менә шул гаилә серләре белән бүлешегез әле. Мәхәббәт темаларына инде, әйме, сораулар бик нык еш килә. Яз булганга бәлки, яз җитә, мәхәббәт темасы актуаль. Ел барышында дип әйтәм инде, ел фасыллары алышыну белән бәйле кешенең ихтыяҗы да төрле. Чын мәгънәсендә яз җитә, ихтыяҗ мәхәббәткә. мөнәсәбәтләргә һәм инде андый сорауларны еш бирәләр. Мин инде сер дип аны әллә нәрсә сер, әллә нәрсә эшләп ясап дөресен генә әйткәндә мөнәсәбәтләр өстендә бик каты эшләп ятмыйбыз иптәшем белән. Сезнең өчен ике икең дүрт кебек, ә безнең өчен ул бәлки ачыш та булырга мөмкин. Беренчедән, мөһимме психологларның үзләренең гаилә хәлләре яхшы булу, әллә ул профессиональлеккә берничек тә кагылмыймы? Болай үзебез өчен генә. Әйе, мин мәсәлән сезгә үз тәҗрибәмнән чыгып дип әйтәм, шуны әйтәсе килә. Мин дә кризислар кичерәм. Кризислар кичерәм, тормыш иптәшем белән төрле мөнәсәбәтләребезнең төрле моментлары була. Һәм мин аны ачыктан-ачык мине караучыларга, мине тыңлаучыларга, минем чыгышларыма килүчеләргә әйтәм. Һәм менә шул вакытта, әйме, мин, сез әйтәсез дә, ике икең дүрт кебек. Миндә мәгълүмат бар. Ләкин аны гаиләңә кертеп куллану практикада ул икенче адым. Һәм менә шунда башлана да инде берникадәр э, әйтәләр бит әле шишки. Димәк, әйе, менә шунда башлана да. Мин үземнең гаиләмдә менә шул белемемне гаиләмдә кулланам һәм инде шушы гаиләдә кулланып тикшерәм. Тикшерәм һәм инде Эшли торган ысулларны, инструментларны дип әйтәм инде, хәзер инде менә чыгышларымда бирәм. Шуның белән дә күп момент мин биргән мәгълүматның дип әйтәм инде, күбесе эшли торган икән инде, хәзер менә күп кеше аңлый, белә. Практикада кулланылган, димәк, алар. Кулланылган, әйе, әйе. Ә башка психологларның гаилә хәле нинди булуы мөһимме? Мөһим. Әлбәттә мөһим. Ничек мөһим булмасын? Психолог э, шуңа карап киләләр бит. Менә нишләп мин аңа ышанырга тиеш, үзе булдыра алмагач. Менә безнең титекчеләр булган бит инде ул кызлар. Э, тормышта бөтен әйбердә идеаль мөмкин. Барыбер өйрәтмәс кешеләрне үзе булдыра алмаган. Чөнки менә мин беләсезме, э, бик Менә әгәр шундый сорау бар, сезнең бүгенге тормышыгызның үзгәрүендә кем, мәсәлән, нәрсә мөһим роль уйнады дигән, әйме? Минем тормышымда Шалва Аманашвили мәктәбе бик зур роль уйнады. Әйе, ул инде аның дәресләре дип әйтәм, зур роль уйнады. Мин үзем бит инде педагог кеше, мәктәптә эшләгән бик озак еллар, әйме? Мин башта аның гуманная педагогика дип әйтәм инде, аның дәресләрен укысам, соңрак мин аның белән Шәхсән таныштым. Аның Рыцари гуманной педагогики, әйе, Мәскәүдә мин аның укуларында булдым. Без аның белән Аңа 90, хәзер инде, әгәр дә ялгышмасам, 98 инде. Без аның белән Мәскәүдә очраштык. Ул Чаллы шәһәренә килде. Менә Шалва Аманашвили, аннары соң аның бар укучысы дип әйтәм инде, шулай ук Рыцарь гуманной педагогики Алексей Анатольевич Бабаянц. Менә шуның белән аралашу мине психологиягә алып кереп китте. Һәм нәрсә әйтергә телим мин менә бу фикерем белән, ул миңа әйтте, Илүзә, бар Теорик, э, теорияны белүчеләр, теоретиклар, теоретик психологлар, бар практик психологлар. Ул миңа әйтә, син практик психолог бул. Менә гаиләңдә Э, гаиләң белән практиканы күрсәт кешеләргә һәм шуның аша э, дөрес мөнәсәбәтләр алып баруны бир үзеңнең милләтеңә Ул шул хәтле менә, әлхәмдүлилләһ, горурлана минем белән, мин үземнең саф татар телемдә менә бу эшләрне алып барганым. Сез күз алдына китермәс, никадәр мин тәрҗемә эше белән шөгыльләнәм психология өлкәсендә. Без күз алдына китерәбез, Илүзә. Без, без сезне бик аңлыйбыз. Илүзә, ул сиңа әйткән барысын да күрсәтергә кирәк. Авыр моментлар булганда да бөтенесен ачык итеп халыкка сөйләп күрсәтергә кирәк. Тукта, башлыйк әле шуннан.
Ә кайчан инде сез җитлектегез менә шушы проблемаларны чыгарырга? Әле Күпме ел яшәгәндә кешеләр бит аны яшерергә тырыша. Әйе. 18 ел эчендә кайчан башланды ул? Бәлки ул Менә ун ел элек мин менә шушы, әйтергә кирәк, тормышымны үзгәртә торган кешеләр белән таныштым. Аманашвилилар белән, Алексей Анатольевич Бабаянцлар белән, әйеме? Димәк, алар белән мин шәхсән танышуым аша, дип әйтәм инде, мин башладым практиканы. Әле аерыл, ачылып дип әйтәм инде. Әле шул вакытта гына кызыксыну уятты.
Әйе. Или сез бу сферада эшли идегезме инде? Мин шул сферага якын балалар һәм гаилә үзәгендә эшли идем. Һәм ул балалар һәм гаилә үзәгендә әти-әниләр өчен һәм балалар өчен нәкъ тә менә Шалва Аманашвилиның һәм Баба Янсның дәресләрен бирә башладылар. Менә шуннан кереп киттем мин. Без карагыз әле, педагогикадан ерактан килеп, хәзер безнең темабызга әйләнеп кайтты әле, кызлар. Бүген мәхәббәт турында сөйләшәбез. Федерик Бигведер инде күптәннән язган бестселлерында мәхәббәт өч ел яши дип әйткән. Әмма аның белән белгечләр хәзер еш кына килешми. Алар менә аның кайсы стадиясе, кайсы өлешендә ул шулай булган? Я это ты, ты это я, син ул мин, мин ул син дигән өлеш микән ул?
Ул бәлки практик булмагандыр ул кеше, 3 ел гына. Бәлки ул үзе гаиләсендә 3 кенә ел яшәп, аннары аерылышкан. Әни әйтүче булмаган мәхәббәтне эзләмәгез. Гомер буе әни шулай ди. Яши мәхәббәт һәм Күпме яши мәхәббәт э, һәм гомерлек мәхәббәт булсын өчен нишләргә? Мәхәббәт безнең җаныбызда гомер буе бар. Бары тик үзеңне аның- ярату. Бары Илюсә, тик ул бит җанда гына түгел, ул бит Гомумән, гомумән бөтен гомумән. галәмдә. Менә галәм ул бит ул- һавада, ул бөтен җирдә.
галәм бит ул җан.
Әйе. Безнең җан турында гына сүз бармый. Гомумән, Шуннан мәхәббәтнең корылган бөтен нәрсә.
аның э, яше, озынлыгы юк, ул бар. Ну, халык әйтсә, хак әйтә дип әйтәләр. Әгәр дә 3 ел яши дип әйткән икән, димәк, ниндидер кризислар 3 елдан башлана дигән сүзме? Бары тик менә хәзер мин сезгә әйтәм, мәхәббәт ул, гомумән, бар әйбер. Аның озынлыгы да, весы да һәм башкалары да юк. Гомумән, туганнан алып, гафу итегез, мәрхүм булганчыга хәтле мәхәббәт бар. Бары тик аның этаплары бар бит. Һәрбер этапларында ул төрлечә күренә. Мәсәлән, сез таныштыгыз, беренче этап таныштык, симпатия. Бу егет белән кыз арасы турындагы мәхәббәт турында.
Букетный, букетный период.
Химия, химия башланган.
Әгәр дә ялгышмасам, фенилэтиламин дигән баш гормон миендә гормон бүленеп чыга. Без барыбыз да беләбез, теге бәхет гормоннары дофамин, менә шулар турында серотонин турында әйме. Миңа ашаудап киләне.
Фенил этиламин дигәнен бик эз телгә алалар, чөнки ул эз вакытта гына баш миендә барлыкка килә торган гормоннарның берсе. Менә шуның белән танышу вакытында симпатия шут кайнап алдык, әйме? Менә ул безнең танышу. Аннары соң инде китә гашыйк булу. Әйме? Гашыйк булу без ел ярымга хәтле бара. Менә шул гашыйк бару булу барышында без кешене ача башлыйбыз. Һәм мәхәббәтнең башлана күз ачу дигән этабы. Сез күрәсезме? Берсе дә бит әле мәхәббәт югалды дип түгел. Бар хаман. Күз ачыла башлый ел ярымызга. Әйе. Ел ярымнан.
Күз ачыла башлый. Ана хәтле син йомык күз белән йөрисең. Минем күзләр башка ахрысы.
Мин бер ай эчендә уже определяю да, аралашмый да башлыйм кеше белән. Ой, мин бер көндә определять итә идем. Күрешкәндә әйтәм, миңа туры килми бу егет. Юк, мин аны уже күрәм. Өч көндә уже.
Ә, шул вакытта кемнең ничек инде табигате белән ләкин бит берсендә дә әле мәхәббәт бетте дигән сүз түгел әйе менә күз ачылу ләкин менә шул күз ачыла да әйме кемнеңдер мәхәббәте көчәя кемнеңдер мәхәббәте кризиска алып бара чөнки күз ачыла менә кризиска аның да яшь э, вакыт аралыклары бар менә сез инде венера зөлфия беләсез әйме өч биш ел арасында менә шушы Э, күз ачылу һәм конфликт дигән Лиза, килеп туа. Димәк, кеше гашыйк булганда ел ярым Әйе. ул кешенең матур якларын гына күрә име? Әлбәттә. Или үзен үзе ышандыра, юк, юк, юк, улай әйбәт, аның менә бу ягы шулай әйбәт булса, ә ел ярым узгач, ул инде теләми, аның гел матур күз ачыла, тискәре якларын күрә башлый. Әлбәттә. Күрә генә түгел, алар күпертелеп чыга башлый. Әйе. Ә бәлки бары тик тискәресе. Бизә башлыйсың, ничек биздермәй.
Менә шул вакытта бит инде беренче кризислар һәм беренче конфликтлар чыга да инде, әйме? Юк, ул миңа кирәк түгел. Менә консультацияләрдә, именно практикада күпме очратам аларны. Яшь ярым гына әле без, мәсәлән, бәби көтергә мөмкин хатына, әйме? Юк, миңа кирәк түгел.
Менә шушы 3-5 ел арасында күз ачылу һәм конфликт башлана. Әгәр дә менә шуны дөрес кенә әйтеп э, узабыз икән матур гына, хәзер китәбез без сезнең белән э, хезмәттәшлеккә. Сотрудничество диләр аны. Димәк, ярар, Булмады бу. Мин шушы... Нидер максатны уртага куеп, Әйе. без бергә Ничек бар, менә ситуация булды инде, хәзер булганыннан эшлибез. Әйе, менә хәзер мәсәлән, әйдәгез уйлыйк, э, яшь ел ярымда, э, аннан соң безнең күз ачыла башлады, бәбиләр туа башлый бит инде монда бер-бер артлы. Әйме?
Хәзер менә шунда кризис, конфликтлар башланды. Күз ачыла, конфликтлар. Ләкин инде балалар әзрәк кенә аякка басты, теге 7 елга таба. Әйме, үзләрен үзләре карыйлар, ашый беләләр, әйтик инде бакчала, балалар бакчасына йөриләр, әйме. Димәк, бездә без якынаябыз, безнең гомуми максатыбыз бар. Балаларны мәктәпкә илтергә кирәк. Менә мәсәлән, әйме, безнең башына хезмәттәшлек сотрудничество. Ипләп кенә үзәк тиеш башка выбор юк дигән нәрсә киләсез.
Балалар бар бит инде.
Менә шул балаларга хезмәт итәсез. Әйе, бу хаман мәхәббәт турында бит. уртак Һаман максат мәхәббәт бар, турында. уртак максат барлыкка Әйе. килде, уртак Ләкин хыяллар. бит кайбер кешеләр балалар өчен генә дип яши. Бунда инде бу очракта мәхәббәт бармы дигән сүзме соң? Менә э, без инде андаймы, ул индивидуаль тагын. Менә э, әгәр дә аңа игътибар итсәк, әйме, бар инде 15 елдан соң балалар өчен генә дип яшәүчеләр, әйме, менә бу икенче мәсьәлә. Ә менә 5 ал- 5, әйтик, 7 ел эчендә, әйтик инде менә бу кризис Без вакытында тренерсыз. балалар Әйе. өч- өчен яшәү моменты Әйме, монда чына да сабыр итергә кирәк. Чөнки хезмәттәшлеккә чыгабыз да, әйме? 5-7 ел. Ничек сабыр итәсез? Нәрсә сөйләп китә әле бер сүз белән?
Сабыр итәсез. Сез дә ничегрәк?
Менә балалар, мин гомумән беләсез нәрсә дип әйтердем, кызлар? Менә мин искә төшерәм хәзер, ә без аның турында хәтта сөйләшеп тә утырдык. Безнең ике бала рәттән булгач, Син берсеннән соң икенчесенә ял итәргә өлгермисең әле. Теге башны күтәрергә өлгермисең. Синең икенче бала туа, йокы туймаган, бөтенесе бергә, бергә, бергә. Хәзер мин инде аңлыйм. 7 ел безнең узды, 7 еллык кризис. Ну, кризис 7 ел дип әйтәләр бит инде. Ә кемдер аның белән килешми.
Ул хәзер җидееллык дигән сүз юк дип әйтә.
белән Әйе.
Ә шул ук вакытта балалар әзрәк үсә башлагач, әлбәттә, йокың туя башлый. Син инде шул кадәр бөтенләй бер ачуыңны китерми башлый. Син уже тынычланасың. Син инде кабул итәсең.
Менә мин инде аңладым, монсы былай, Монсы болай, син инде бөтенесен аңлыйсың, әмма ул кадәр ачуың да килми. Ә баксаң, кемдер менә җиде еллык кризис узгач, инде кабул итү үзеннән-үзе барлыкка килә дип әйтә. Мин әлегә кадәр аңламадым. Шуңа күрә аңлатыгыз әле безгә, чынлыкта ничек? Менә хәзер бит инде сез кризистан чыктыгыз, сезнең хезмәттәшлек башланды. Әйме? Әйе. Сез хезмәттәшлек вакытында берникадәр үзегезгә ирек бирәсез үсәргә. Мәсәлән, э, Венера син аерым үсә башлыйсың, тормыш иптәшең үзең аерым үсә башлый. Менә сезнең үзегезгә вакыт э, күбәя. Шуның белән без үзебезне яратабыз. Безне яраткач бит инде янәшәдәге кеше дә бездә ярата башлый безне. Сез аңласагыз иде, менә мәхәббәт улаймы үзеңне яратудан башлана. Кайбер кешеләр әйтәләр бит, менә мин Гомер буе аны яраттым. Мин аңа менә в служении, хезмәттә булдым.
Башымны идем, чәчемне белән идәнне генә себермәдем. Һәм ул мине ташлап китте мәгәнәсе. Әлбәттә, ул әлбәттә шуны ташлап китә.
Эш җитми, эш җитми кешегә. Шуңа менә кызлар, әби, туктагыз әле, туктагыз әле, кызлар. Барыбер мәхәббәт, нәрсә генә дисәгез дә, ул барыбер ниндидер дәрәҗәдә үз-үзеңне корбан итү. Ниндидер, бәлки ул стадиядер, ниндидер. Әйтик, синең балаң туа икән, Кайбер кеше әйтә, бала белән генә яшәмәгез, үзегезне яратыгыз. Но синең балаларың кечкенә икән, алай булырга мөмкин түгел. Син барыбер менә шул стадияда үзеңне корбан Мин сезгә итәсең. имеш, шундый бик кызыклы мәгълүмат әйтәчәкмен, әйме? Әйе. Менә хәзер әйтеп китергә кирәк аны, мин э, гәрчә аны алдан әзерләмәдем дә, әйме? Безнең, әгәр дә сез э, игътибар итсәгез, әйме, безнең тормышыбыз матрешка эм, уенчыгын хәтерләтә. Ага. Менә кат, без кат. без бар, Безнең янә иң беренче адымда тормыш иптәшебез, аннары балаларыбыз, аннан әти-әниләребез, хезмәттәшләребез һәм башкалар. Мин сезнең балаларның үскәнне көтәм ахрысы, мин бит әле кияүдә түгел. Сезнең әйме, тормышта матрешканың үзәгендә нәрсә? Мин. Үзең, әйе. Аңлыйсыз бит, әйме? Һәм менә сез әйтәсез бит әле, балаларыңа биигътибар итмә, мәсәлән. Ләкин менә игътибар итегез шуңа, Менә сезнең янәшәдәге, менә бу матрешкада кемнәр бар? Без аларны хөрмәтләсәк кенә, безнең матрешкабыз череми, бозылмый. Һәм без максатыбызга барабыз. Аңласак иде шуны. Минем менә беренче катламымда тормыш иптәшем тора. Әгәр дә мин тормыш иптәшемне кайгыртмыйм икән, мин Илүзә Әминова буларак үземне таба алмыйм. Чөнки мин балаларымны карыйм, әти-әниемне һәм хезмәттәшләремне, мәсәлән. Әгәр дә булмаса, булмаса, мәсәлән, мин кияүдә түгел. Әйе, менә синең менә бу очракта. Менә бу катламнарыңда кемнәр бар? Менә шуларны хөрмәтләү, менә шуларны ярату, менә аларны ярату, хөрмәтләү аша син Гүзәлия буларак үзеңне ярашасың инде үзеңне табасың менә мондый мәгълүмат бар менә кайда да мәхәббәт кадәр кызык карагыз әле кызлар кайда да мәхәббәт кызлар менә менә без сотрудничествога дип әйтәм инде хезмәттәшлеккә җиттек хезмәттәшлектән соң килә дуслык формалаша башлый дуслык һәм без әйме истинная любовь дип әйтәләр чын мәхәббәткә дуслар 15 елда бергә торуның 15 елында гына чыгабыз Менә анда, менә Без анда. әлеге студентлар. Әйе, сез аны Дәп, Зөлфия ханым, Менә миңа рәхмәт кызык итегез. инде Менә хәзер биштән сезнең соң нәрсә чыгыш.
буласын. Уздык, дуслык, әйе, Менә- хезмәттәшлек, дуслык. Күпме Аннары кризис булды мәхәббәт сезнең, Зөлфия? бүтән- Төрле ачыла, диләр. Булдымы Әйе, гомумән? Бездә дә әйе, менә күз үзегез ачыла, юк. Венера, күз ачыла. И син шаккатып беркетдең син. Карале минем янымда нинди кеше икән бит. Карале би мин аны шулай белмәгәнмен. Менә ул аны аңлатып булмый. Бу яхшы яктанмы?
Аны сүз яхшы яктан.
Аны сүз белән аңлатып булмый. Ул кадерләүнең ниндидер яңа баскычына менәсең, кешене кадерләүнең. Туктале, тагын идеальләштерәсең. Ә менә 26 ел яшәдек, 25 булды. Кризис, кризислар турында әйтәм.
Кризислар булгалый, әлбәттә, була. Аларны узарга гына кирәк. Менә күз йомып, чытырдатып, кулга-кул ябышып, менә болай итеп узарга кирәк, тоннель, кара тоннель аша барган кебек, менә узасың да аннары Түзергә. тагын яктылыкка чыгасың, яңа нигә, шулай бит? Түзергә Әзер. түгел, сөйләшергә.
Сөйләшергә. Синьора, Сөйләшергә.
сөйләшү Бу түзәргә аша.
дә инде, Әйе, түзәргә дә әлбәттә. бәлки.
Менә беләсеңме, э, Зөлфия нинди теге чыттыртап ябышып дип Әйе, әйтә бит әле, әйме? әйе. Менә көннәрдән бер көнне мин үзем өчен хәл иттем. Иптәшемә дә, Ниязыма да әйтәм инде. Алтыным, мин үзем өчен хәл иттем. Мин синең белән 95-кә хәтле яшим. Нәрсә дип әйтсәң дә, нәрсә эшләсәң дә, әрләсәң дә, сөйләнсәң дә, зарлансаң да, мине әти итеп сүксәң дә, берәр кая җибәрмәсәң дә, та-та-та-та-та, мин барыбер синең белән 95-кә хәтле яшим. Мин сине сайладым, син миңа кирәк, мин сине яратам. Телисеңме моны, теләмисеңме? Ә менә синең яктан, Ничек була? Мин җавап бирә алмыйм. Дөрес. Ләкин менә белә, Үзең өчен синең генә җавап яктан бирә ничек аласың. җавап бирәсең, мин әйтәм, әйтә алмыйм. Әйе. Ә бер яклы Мин- озак бара аламы ул шулай? Ә менә Күпме бит түзергә беләсеңме, э, мөмкин? Венера, ир-атка әгәр дә мин сине яратам, минем Сине синең белән сайладым. барасы килә, минем сине сайладым дисең икән, әйме, О, ул менә шундый. Канатланып. Син мине сайладың, мин шул теге э, Юк, юк, бердәнбер бөтен бөтен ир-ат. ир-атта гына алай түгел, малай.

Кадерләү артты дип. Кайбер ир-атның бит эгосы уяна, теге мин-минлеге барлыкка килә. Аның да бит китеп теге. Андый чаклар да булгалады.
Әгәр дә, әгәр дә менә мондый кызык әйбер бар. Әгәр дә без менә мин сезгә әйттем дә, син, мин сине сайладым, фәлән дигән. Менә шул мин сине сайладым, син минем мәхәббәтем, гомерлек дигән әйбер, әйме, баш ию мескенләнү белән бар икән, Иратның эгосы уяна. Ә мин әйтәм икән, мин сине сайладым. Син минеке, мин сине яратам. Ләкин мин горур.
Әгәр дә син мине сайламыйсың икән, мин төшеп калганнардан түгел. Менә шуны сизәргә тиеш ул. Син Әйе, мин әлбәттә, мин кызларга да әйтәм, сез бер кайчан да ялынмагыз. Сез аңа әйт э, түгел. Мәсәлән, бар бит инде Э, хыянәт темалары э, авыр темалар әйме мәхәббәт булгач инде хыянәте дә китә көнләшү темалары э, берникадәр ират тарафыннан дип әйтәм инде басымда яшәгән хатын кызларда сез мен әйтәм күрсәтегез үзегезнең бәягезне эго белән борын күтәрү белән түгел кыйммәтегезне бәяне күтәрер өчен үзеңне яратырга кирәк әтәчлек чынсызлыкны Бик күп кеше бит инде һаман шул бер үк укында яши дип әйтимме инде. Чыга алмыйлар, үзләрен яратырга өйрәнә алмыйлар, потому что элек-электән безгә заложено дип әйтик русча әйткәндә, әти-әниләр безгә түс, ярар дип тор, башыңны иеп тор, эндәшмә, эндәшмә, ярар ди, синең может үзеңдә гаептер диләр бездә. Беркайчан да теге безне үзебезне яклап, саклап әйткәннәре юк. Карале кызым, может шулайдыр дип Элегректә аларны да шулай өйрәткәннәр инде, безне дә шулай өйрәтәләр. Ә без шул нәрсәдән чыгып киләбез менә яңа. Әгәр дә сез менә игътибар итсәгез, әйме, без бит инде периодлар э, тормышның, җәмгыятьнең ничек итеп үскәнен күрәсез, әйме? Һәм безнең э, берникадәр үзгәрешләр бар. Мәсәлән, безнең әти-әниләребез яшәде э, модель копирования дип атала инде ул. Копияләштерү моделе белән минем әнием башын иеп яшәгән, мин дә шулай. Мәсәлән, әйме, менә шулай. Һәм инде, ну, аны 80 нче еллардан дип әйтәләр, чынлыкта исә ул 90 нчы еллардан башланды бу тенденция һәм үзгәреш чоры дип әйтәм инде. Энергия ягыннан да шулай, психологик яктан да шулай, әйме. Кеше хәзер модель копирование белән яшәми, ул хәзер сайлый. Мәсәлән, анда әйтергә кирәк, берникадәр өлеше бар модель копирования, копияләү дип әйтәм инде э, моделенең, әйме? Димәк, менә бу гаилә шундый матур яши, мин моннан шушыны алам, моннан моны алам. Һәм үзенекен формалаштыра мөнәсәбәтләрен. Менә мин аны ни өчен генә әйтәм, без гаиләдә менә җиде бала, җиде балабызның гаиләләре төрле-төрле. Һәм миңа әнием әйтә, син каян соң шундый? Вот каян син шундый? Ничек син шулай сөйләшәсең? Минем абыйларым да әйтә инде, җайлап майлап бетердең син иптәшеңне дип. Минем үземнең абыйларым инде бик тә. Ә чынлыкта исә, чынлыкта исә минем әтиемнән ул. Әтием мине бик шундый тәмле телле, хәйләкәр әйме. Һәм мин аны җайлап кына тормыш иптәшемә таба, э, таба кулланам. Ләкин минем абыйларым, без мин җиденче бала, әйме. Минем абыйларым җиденче бала. Мин җиденче бала гаиләдә. Күпчек? Төпчек, иң олы абыема менә 59 яшь тула. Әйме, иң зурысына. Менә алар э, әти-әниемнәр менә Гүзәлия әйтмәшләй, әти-әниемнәрнең тәрбиясен ныграк сеңдергәннәр. Һәм копия аларда. Гаилә әти-әни моделе э, копиясендә дип әйтәм. Ә мин э, үзем бер яшькә зуррак апам бар. Без гомумән икенчерәк, чөнки без Башка камырдан ясалган. Әй, бу яккарак чыктык. Күршеләрнеке мәллә? Әнием әйтә инде, э, сиңа дия, бездә бит инде шундый сөйләм, сөйләм бар, әйме? Оеткы дигән сүз инде, әйме? Э, Күәс камыры дигән сүзләр бар, әйме? Сиңа оеткы әзрәк калган дип әйтә ул миңа. Менә беренче балаларга күбрәк булган әткәенки ясаган оеткы инде. Миңа әзрәк калган, шуңа күрә мин тагы әзрәк. Камырның составы үзгәргән. Әйе, шулай дип чагыштыру. Гомумән, кризиссыз гына яшәгән кешеләр бар микән ул булырга мөмкин ул менә безнең бар бит кешеләр без бер кайчан да әрләшмибез менә ишеткәнегез бардыр кайбер кешеләрне барыбер Олы яшьтә әйтәләр шулай. Ә яшьрәкләр дә бар, мин уйлыйм, ничек инде сез бер кайчан, ничектер ышаныч кими, булырга мөмкинме бу хәл? Һәм кризис белән очрашкан кешеләр, әйтик, башланды, менә кризиска без монда җиңел генә әйтәбез, без чыктык ул кризистан дип. Менә кризис башланды, әйтик, мәсәлән, ире бәйләнә башлый хатынына. Менә тегесе дә болай эшләми, монысы да болай эшләми. Ә хатын-кызларның бергә бик озак яшәгәннән соң, ә аның әйтергә хәле дә юк. Менә сөйләшергә ул аның белән узышмый, аңа үзенә бәйләнми, аның сөйләшергә хәтта хәле дә юк, чөнки ул гадел түгел, ник бәйләнергә бит инде, бит барысы да яхшы кебек бит. Нәрсә эшләргә кирәк андый ситуациядә? Э, гомумән, әгәр дә кеше, хәзер менә бу кризис мәсьәләсен э, әйтәбез. Иң беренче кризис, ул үсеш. Менә сез бардыгыз Кризиссыз юк димәк, гаиләләр.
Кризиссыз юк, үсеш юк дигән сүз. Кризиссыз гаилә бар, хәзер мин аны әйтәчәкмен ул мисалында. Бара гаилә матур гына, Тринг-тринг яшәп, әйме? Шалт кемгәдер нәрсәдер э, ошамый башлады. Ситуация, әйме ситуация, әйме кризис. Әгәр дә без менә хәзер сөйләшеп шушы кризистан чыгабыз икән, без хоп, бер баскыч үстек. Әгәр дә без аннан сөйләшмибез икән, авызны йомып кына, ябып кына калдык икән, ул тагын тагы да көчлерәк итеп килеп чыга. Сезнең җыелып бара эшкә.
Әлбәттә, менә мәсәлән, бәреп чыга.
Гади генә хатыны ашарга пешерми. Ир әйтә, син пешерәсеңме, юкмы? Бер әйтте. Икенчесендә кызды. Өченчесендә җиттеме сиңа юкмы ашарга пешерәсеңме, юкмы? Мәсәлән, күрәсезме, тавыш күтәрелә амплитудасы дип әйтәм инде көче арта һәм бер көнне берникадәр ул да күтәрергә мөмкин әйе андый бар ашарга әзерләмәгән хатын кызлар бар бер эшләмәенчә диванда гына яткан иратлар бар бар инде һәм хатыны бер көн әйтә әгәр дә син тагын бер болай ятасың икән бер хәрәкәтләнмичә инде әйме мин китәм Бер әйтте, ике әйтте, өч әйтте, өч дүртенчесендә, мәсәлән, китте. Китте. Болай әйтәм инде, әйме?
Менә барыбер кризис, әгәр дә сөйләшеп, һәм диваннан арт ягын күтәрсә, болай әйтәм инде, гади баналь мисаллар китерәм, аңларсыз дип ышанам инде. Арт ягын диваннан күтәрә икән, димәк, тың үстек дигән сүз. Икенче көнне шул бер әйтик инде, көйдереп булса да йомырка тәбәсе пешердек икән, үстек дигән сүз. Гади күрсәтәм, ләкин шушылай Шуны әйтәсем килә, менә
хәзер бит инде менә интернет челтәрләрендә бик күп видеолар чыга, шушы психология, хатын-кыз белән ир-ат арасында булган мөнәсәбәт турында. Менә анда хатын-кызлар үз фикерләрен әйтәләр. Әгәр дә менә, мәсәлән, әйтәсең, әйтәсең, бездә бит инде заложено материнство, әни буласы килә, һаман да ир-ат кешене өйрәтәсе килә. И алар әйтәләр, нишләп ул уже олы кеше, зур кеше, уже теге ниндидер личность булып сформироваться иткән кеше, нәрсәгә без аны теге Мәсәлә, әйе, үзгәртергә итәбез теге энергияне шуңа тырышабыз. Әгәр дә ул аерым яшәсә, теге бер гаиләдә инде только үзең үзең развиваться итеп, ул үзе развиваться итеп, мәсәлән, даже теге эчеп йөри торган ирләр бар бит инде, эчеп йөри торган хатын-кызлар бар бит инде. менә шуларны коткарам дип йөргән хатын кызлар бар аннары кайсыдыр өлештә алар бер фикергә киләләр ә нәрсәгә кирәк соң әле бу миңа нишләп мин аны үзем кайгыртырга тиеш дип бу ситуацияне җибәрәләр ә гомер инде узып киткән гомер узып киткән ләкин алар развиваться итеп теге хотя шул ир белән кала ул ләкин үзе өчен яши башлый и тормыштан ямь ала башлый коткаручылар буенча әйтәсем килгәне менә ул очракта Ничек? Алар дөрес эшлиләрме или все-таки менә сөйләшеп хаман саен сөйләшеп, сөйләшеп Сөйләшергә кирәк, Гүзәлия, чынлап. Сөйләшергә кирәк, Файдасы менә булмаса, файдасы хаман булмаса дип сөйләшеп әйтәм мин.
Берсе сөйләшә, ә берсенә барсы да Әйе, яхшы. әйе, Менә әйе. калдырып Бөтенләй бер китәбез. яхшы миңа. Әйе, калдырып китәргә, Кызганыч, калдырып ләкин китәргә. калдырып китәбез бу Калдырып мөнәсәбәтләрне. китәргә. Мәсәлән, мин Әлбәттә. сезгә бер генә мисал әйтәм. Иремичә кул күтәрә Илүзә. Нәрсә эшләргә? Мин аны айнытам, медиклар чакыртам, системалар куям, фәлән тәм төгән дә. Менә социальный жертва, корбан ролендә дип әйтәм инде. Мин аннан сорыйм, сезгә моннан нинди файда, нигә ул сезгә? Ну менә кеше кырында, әйе, кеше кырында бит инде ни, кыен. Байларга да диннан яшәй алмый.
Миннән башка үлә ул.
Әйе. Менә әгәр дә ул аны шулай сайлаган икән, ул аның сайлау Ул. Аның сайлавы дип әйтәм инде. Менә хәзер Гүзәлиянең соравына дип әйтәм инде килеп. Әгәр дә менә без сөйләшәбез икән, әгәр дә безнең тормыш иптәше, иребез, хатыныбыз үсәргә теләми икән, без аны калдырырга мәҗбүр булабыз. Өч тапкыр әйтергә кирәк дип бит. Әйтәбез инде, өч тапкыр сөйләшәбез. Калдырырга, бөтенләй китәргәме?
Әйе.
Шул кеше белән тормыш итәсең, ләкин үзең алга таба барасың, ә ул үз тормышы белән. Үсәсе килми аның. Үсәсе килми, но бер бер әйбердә каласың или бөтенләй аерышырга Без бит менә анда да карарга кирәк.
Әйе, безгә бит карарга кирәк Гүзәлия. Менә э, миңа кой вакыт әйтәр, Илүзә сиңа нык рәхәт консультациягә киләсең дә, бер үк теманы сиңа сөйләйләр, Паша Обломовны шуны гына сөйлисең дә кайтарып җибәрәсең. Юк. Менә мин хәзер инде хәзер белмим дә консультацияләремнең чутын дип әйтәм инде, сонын, читен э, кырыен, әйме. Һәр бер кеше индивидуаль Гүзәлия. Менә кемдер килә әйтәсең, ой, матуркай, Алга таба тормышыгызны, менә, гомумән, әгәр дә үзгәрешләр телисез икән, икегез бергә парлы консультациягә килеп карагыз. Әйме? Менә анда бөтен әйбер дә ачыла. Һәм хәтта беләсезме, шундый бар консультациядә ир-ат әйтә, миңа Илүзә кирәк түгел. Миңа менә болар бөтен әйбер, гомумән кирәк түгел. Барсы да тәртип аңа. Барсы да тәртип аңа, гомумән аңа нормально. Анда берәр сәгатьтән елап утыралармы? Юк, ул еламый, ул әйтә, менә хатыныма ошамый нәрсәдер, менә хатын кызлар нәрсәдер җитми, хаман нәрсәдер кирәк. Аздылар хатын кызлар диергә мөмкин.
Хәзер менә элек тыныч кына өйдә утырып, ашарга пешереп, балаларын карап утырмыйлар, юк, аларга каядыр кирәк хаман. Менә бу бар, ашар ризыгы бар, җитми инде менә. Менә беләсезме? Иптәш кызым минем кичә шулай ук сөйләп утырды. Бостулы бәрәңгең бар, нәрсә җитмисә дигән. Менә минем ди развиваться итәсе килә ди, дальше барасы килә ди. Ә сөйгән ярым ди, һаман шул бер урында, аңа комфортно. Эше буенча да кайгырмый ул, өйдәге бер нәрсә буенча да кузгатасы килми. Миңа син килгәнче тыныч ие дип әйтә ди.
Менә э, ә моның хаман кузгатып җибәрәсе килә. Белмәсәм сөйләшеп кара. Җибәрәс, әйе.
Сөйләшегез сез аны. Менә булай гына мин сезгә әйтәм, мисал өчен генә. Менә сөйләшкән вакытта да без бит иратларыбыз белән менә була бит әле шундый расположен к разговору. Сез бит алай андый вакытны көтеп тормай хатын-кыз. Менә аңа бүген кирәк. Хәзер үк. Әйдә сөйләшәбез. Менә хәзер үк. Ә иратка әйдә сөйләшик әле. Башына ашам әле дия башлый. Әгәр иратка Миңа эшкә барырга кирәк булырга мөмкин. Анда бит әле сез беләсезме, иратка әгәр дә менә килеп, әйдә бүген сөйләшик әле дисең икән, бетте анда. Ступор. Эй, башымны катырма фәлән түгән. Андый моментны түгел, кызлар. Бездә бит менә сыгылмалылык дигән әйбер бар. Ашап утырабыз матур гына гөрләшеп, кичке аш вакытында, әйме? Шунда әйтәбез, алтыным, Карале, менә шундый искиткеч тренинг бар егетләр өчен, иратлар өчен. Хатын-кызлар, хатыннар белән бергә барырга кирәк. Шундый искиткеч тренер. Иде бергә барыйк әле. Э, мин бит авырту түгел, мин бит псих түгел дия башлый да.
Үзең бар, миңа кирәк түгел дип.
Аңа хәтле без ул кеше турында, тренер турында әйтәбез, нинди результатларга алып чыккан. Карале теге дә барган, бу да барган. Без аны. Син бер кая да бармыйсың, диванда ятуың белән бер синнән файда да юк. Без бит претензиядән башлыйбыз кызлар. Талашкан вакытта түгел, шул ук әйберне, димәк, шул ук фикерне ничек син аны җиткерәсең? Шуннан тора, шулай бит? Хәтта минем кызлар ишеткәнем бар, әгәр дә ниндидер кризис була икән өйдә, Синең әйтәсе сүзең бар, менә була бит, әйтә алмый йөрисең, менә шундый әйтер сүзең бар. Өйдә сөйләшергә кирәк түгел, бигрәк тә балалар янында. Өйдә, чөнки ул инде менә ул стеналар, анда син әрләшсәң, әрләшсәң, аннары аннан чыгырга авыр. Гадәттә, көндез, әйтик, көндезге ашка каядыр барасың, кеше янында кешеләр бик начар сөйләшмиләр, бер кеше дә инде үзен һәр кеше үзен ничек тә булса матур тота. Һәм матур җиргә барып, кәхвә булса да алып, чәй алып, мәсәлән, үзеңнең фикереңне җиткерәсең. Андый җирдә син теге эшләгән арада гына ул ярар, мин икенче якка чыгып китә алмый бит кеше утырган вакытта. Минем шундый фикердә ишеткәнем бар, хәтта шундый инструментлар бар дигән. Дөрес фикер. Минем ишеткәнем бар.
Менә үзеңнең претензияңне белдергәндә, син үзеңнең хисләрең турында сөйләргә тиеш.
Әйтергә тиеш түгел син, нишләп соң син шундый, ник ятасың син, мин менә эшләп йөрим, өч эштә эшләп йөрим, ә син диванда ятасың, ни сыра эчеп, дип әйтү түгел, ә менә Матурым, менә миңа рәхәт түгел. Менә мин моны шулай сизәм. Менә шулай булганда миңа шундый күңелсез. Мин инде ардым.
Мин менә сәламәтлегем дә җитми минем. Гел үзең турында әйтергә кирәк. Ә сул ягыңда синең пычак.
Юк, алай түгел. Шул ук сүзләрне әйтә башлаганда, шулай ук минем укыганым бар. Башта менә үзеңнең начар хисләреңне түгел, Ә яхшы хисләреңә әйтергә кирәк, чөнки син минем өчен кадерле кеше. Әйе. Э, Мин синең белән яратып яшим, анда сине белем сайладым, балалар, мин дип сине кызы килгән, сайладым. әйе.
Ну бит ачу килгән вакытта Гаилә, ул сүзләр сезнең килми тәлинә бит әле кызлар, ул. э, гаилә башлаганчы, гаилә тудырганчы дип әйтәбез инде, әйме? Без иң беренче эшләргә урнашабыз. Менә институт бетердек, я- яки менә шул институтта дип әйтик, институтны Әйе, бетердек, эшкә эшкә урнаштык.
керәбез, аһа. Хәзер бит безне әйме, менә хәтта хезмәткәрләр белән, клиентлар белән сөйләшергә дә өйрәтәләр. Нигә шул өйрәтүне без гаиләгә дә кертмибез соң? Без бит хезмәткәрләр белән, клиентлар белән бик матур сөйләшәбез. Хәтта мәктәптә дә укытырга кирәк анда. Әйе, хәзер бит мәктәптә дә семьеведение дигән фән керттеләр, гаиләгә кереш фәне, әйеме? Балаларның 10 11 класс укучыларына, әйеме? Дәүләт инде моның буенча шулай ук кызыксына. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам? Менә сез бит килгән э, хезмәткәрләрегез белән дип әйтәм, әйеме? Матур гына сөйләшәсез, аларның претензияләренә сез кабынып китмисез. Миңа бу авыр ишетелде, Менә мин хисләре, мин сообщениеләре аша сөйләшәсез, талашып сугышып ятмыйсыз. Ә өйдә без әймә ярабыз инде. Гәрчә өйдәге кешебез белән без 95 кә хәтле барабыз. Ә хезмәттәшләребез белән 95 көндә булмаска мөмкин без. Менә шул момент бар. Хәзер менә конфликт әйттек без. Конфликт, кризис ул үстерә. Бер нинди кризиссыз гына яшәгән гаиләләр турында әйтәм, әйме? Бер нинди кризиссыз һәм конфликтсыз гына яшәгән бер ни бер никадәр дип әйтәм инде, практикада да минем кешеләр бар. Әйме? Алар э, табигатьләр белән шундый тыныч, шундый инертный дип әйтәм инде, әйме? Нинди булганына канәгать булып кыштыр-кыштыр гына яшәп Яисә яхшы яшерә беләләр.
Менә шуңа шуңа алып барам. Ә бәлки берәй бер көтмиләр алар берәй кешедән. Алар ишләре белән яналар. Яналар. Алар әйтәләр, Илүзә, кызыгып үләм. Әстәгъфирулла, инде әйме, кызыгам, янып торасыз, сөйләшәсез, теләгән җирегезгә йөрисез. Ә без менә шулай тыныч кына, менә иптәшем, менә сүз дә әйтә алмыйча. Алар шулай туры килгәннәр бер-берсенә бары тик. Менә ире килгән аның менә кыштыр-кыштыр яшәүче. Һәм хатыны килгән. Һәм алар кыштыр-кыштыр икәү ипләп кенә идиллия, ләкин аларның эчендә канәгатьлек дигән сүз түгел. Менә карагыз әле, менә Павел Воля белән Ләйсән Үтяшева бар име? И Павел Воля әйткәне бар шулай әңгәмәдә, Мы с женой ни разу не ссорились дигән сүзе бар. Ышанасыңмы? Белмим мин, менә.
Менә ничек Юктыр дип мәгълүм.
Мин уйлыйм мин. мәсәлән Ай, улай бергә. кызлар. Мин Юк, нәрсә дип ссорились уйлыйм. дигән әйбернең Ул- дә бит, Зөлфия, Әйе. төрле фо- форматы бар. Мгм. Может, алар тарткалаша. Менә мин дә тормыш иптәшем белән Димәк, ул талашмыйм. гел хатынның җаеннан килеп тора, бәлки шулайдыр, бәлки ул бөтен теләкләрен чынга ашыра. Кемдер бу очракта һәрвакытта компромисска барырга мөмкин. Гомумән бит психологлар хәзер компромисс дигән сүзне яратмыйлар. Чөнки компромисс ул бер кешенең авыруына китерергә мөмкин. Бер кеше аңа, аһа, ә икенче кеше инде аңлады. Мин ничек телим шулай яши алам, ә ул миңа гел юл куярга тиеш. Юк, кайбер талашулар, менә сүзгә килү вакытларында э, яшь белән яшь барган саен син аңлый башлыйсың, э, менә бусы чүп, моны мин талашуга кертмим. Ә ул синең сөйгән ярың, синең сөйгән ярың уйларга морт. Без талаштык дип. Ә син уйлыйсың, Нинди легкое нәрсәдер булды. Ну, мин аны исем дә килмәде дип. Менә 25 ел узга җәмәгать, менә бер 3 еллап без тәләр белән вообще талашкан юк. И без бер нәрсә яшермибез. Ничәнче елда бу?
Ничәнче ел булды? Ха, димәк, 15 23-22 ел яшәгәннән соң. 22 ел яшәгәннән соң иптәшләр. Карале, хәтта Венера бер көн килеп җитте шундый бер көн, имә, мин йөрим, Күңелсез. И мин тик торганда тәлгатькә бәйләнеп алдым. Просто үзем булмаган әйбердән нәрсәдер кызып, менә син шулай менә дә и ул миңа карап торды да болай әйтәм. Шутка. Просто миңа күңелсез булып алды. Мин просто бәйләнеп вот такой. Әле ул бит шундый күңелсез. Әле хатын күрде, нәрсә булды соң менә тик торганда нәрсә? Мин тәлгат просто менә шулай иттем. Гафу ит, пожалуйста. Кызык өчен, кызык өчен. Юк, була, була, була. Чыннан да менә мин дә бер көнне тормыш иптәшемә язам. Минем әйтәм әтисе, талашасы килә. Чөнки минем ачуым, ниндидер бер әйбергә ачуым килде. Без бит инде чыннан да бер-беребезгә теләкләребезне әйтәбез, фикерләребезне әйтәбез, йомшак кына әйтәбез. Э, талашу дигән әйбернең дә әйттем дә әлеге стадиясе. Павел Воля өчен, может, талашу ул тәрәлтәлингә ватудыр. Ә тарткалашып алу, ну, алар талашуга санамыйлар, менә Гүзәл әйтмешли. Без дә иптәшем белән менә шулай тарткалашуларыбыз була, ләкин менә вау, испанский юк инде. Шуннан мин әйтәм, әтием миңа талашасы килә. Ул яза миңа, Минем әлегә вакытым юк. Хәзер минем ди җыелыш. Әйдә ди, соңрак э, шалтыратам. Графигымны карыйм.
Графикка талашу.
Соңрак ди шалтыратам. Ул шалтырата, минем инде көләсе килә. Шуннан нәрсә буенча? Менә мин әйтәм, шулай бит бер сорау буенча инде, әйме, ул машина тәгәрмәче э, алмаштыру буенча инде, әйме. Кызып-кызып әңгәмә корып алдык.

Беләсеңме, күпме узарга кирәк? Бер тоз яса ашарга. Әйе, чын Зөлфия, чын шулай. Менә гаилә кризисы булды, димәк. Гаилә кризисына, димәк, э, җителгән. Бәлки әле кризисның барлыгын да белмәскә мөмкиннәр кешеләр, чөнки мәхәббәт сүзен еш кына бутыйлар бит, слияние дип әйтәләр. Э, Зависимость, э, бәйлелек.
Бәйлелеккә әйләнергә мөмкин. Я булмаса, шундый привычка, ниндидер гадәт кебек. Әйе. Ничек аларны бутамаска? Ничек шушы мәхәббәтне, мәхәббәт бит әле ул сыйфаты яхшы булырга тиеш. Ничек шушы кармакка эләкмәскә, ничек бу юлга басмаска? Галимнәребез аны билгели менә бу өч төберен дип әйтәм инде. Мәхәббәт ул гашыйк булу һәм шушыны саклау дип әйтә инде. Икенчесе мәхәббәт ул гадәт, димәк, үзенең ашаган кеше белән гел кырында булырга теләү. Һәм өченчесе мәхәббәт ул бәйлелек, Аннан башка яши алмау. Менә аңа табыну дигән мәгънәдә. Бу норма, димәк.
Э, шуңа да галимнәребез әйтә, кем кайсысын сайлый һәм ул анда бәхетле була икән дие бәхетле икән ул анда яшәсен шәле менә әйтәләр теге безгә һәрвакыт әйтәләр бәйлелек синең бәйле булырга тиеш түгел дип хәзер Менә анда әйме. Анда бәхет дип уйлый. Без менә кызлар беләсме, шундый зур тема алдык бүген әйме. Аны без әлегә айсбергның башын гына капшап карыйбыз бераз гына. Мәхәббәтнең этаплары да бар, мәхәббәтнең төрләре дә. Мәхәббәтнең төрләре дә бар бит. Мәсәлән, ул куллану төре. Мәхәббәт ул потребительская любовь диләр. Бер-береңне куллану. Бар мәхәббәт рациональ мәхәббәт. Бар мәхәббәт дәртле, страсть. Расчет. Әйе, страсть, любовь. Рациональ мәхәббәт менә шул. Менә бит аның төрләре дә күпме. Ул төрләреме стадиямы ул? Төр. Монда төр.
Мәсәлән, гаилә төзелергә мөмкин страсть, любовь. дәртле мәхәббәт белән Әйе. төзелергә мөмкин. Мәхәббәт төзелергә мөмкин, менә мин әйткән беренче куллану. Менә файдалы. Әйе, Миңа бер-береңә- файдалы, сиңа файдалы.
Әйе. Мәсәлән, аңлы рәвештә Мгм. э, кияүгә Ну, элек чыгуга. шулай яшәгәннәр дә бит кызлар, туктагыз әле. Безнең Диләгәндә шулай әбиләребез балалар яшәгән.
балалар.
Әйе, А, әйе.
Анда бакча, нидә, колхозда эшләргә кирәк булган, кырларда эшләргә, хатын-кызга авыр булган һәм Менә- алар шулай гомер буе Әйе, яшәгәннәр. анда дуслык, мәхәббәт, алар сызык аша Хәтта әйме шундый кызык бер формасы бар әле аның, әйме спарга мәхәббәт дигән бар. Спарга мәхәббәт ул менә бик тә бәйле мөнәсәбәтләр турында сүз бара инде, әйме менә мин аңа табынып кына яшим дигән. Әйе, әстәгъфирулла, әйе, шулай, шундый да бар. Шуңа күрә мәхәббәтнең төрләре. Менә без бүген сезнең белән әгәр дә сөйләшәбез икән, мәхәббәт гашыйк булу турында без аны бик күп сөйли алабыз беренче мәхәббәт турында менә э, нәкъ тә менә шул эндорфиннар дофаминнар турында менә шунда сөйләшә алабыз мәсәлән э, хезмәттәшлек мәхәббәт бар менә э, мин аны инде бөтен җирдә дә сөйләдем бу әйберне әйме мин кияүгә чыктым иптәшем тормыш иптәшем яхшы булган өчен Үлеп гашыйк булу дигән түгел, менә таныштык, симпатия яхшы гаиләдән, яхшы егет, әйме, аның миңа карата мөнәсәбәте яхшы, һәм менә э, балалар бер-бер артлы туды, һәм көннәрдән бер көне миңа иптәшем әйтә, ниһаять син мине яратасың. Я Сезгә.
Белде ул аны.
Бу э, сир түгел ие.
Ул Шул хәтле, шул хәтле яхшы. Юк бит ул, әгәр дә мин аңа үлеп гашыйк булып чыкмадым дигәчтен дә мин аны хөрмәт итмим, яратмыйм дигән сүз түгел. Миндә миндә менә сезнең кебек фикердә. Хөрмәтем зур. Аңа хөрмәт.
Хатын кыз яратмыйча да вакыт узгач ярата башларга мөмкин. Ә ират сөймәсә, ул гомер буе сөймәскә мөмкин. Иратта барыбер химия. Аларга ярату кирәк.
Иратта химия булырга тиеш. Илүзә, Хәзерге вакытта социаль челтәрләрдә, гомумән дөньяда шундый бер тренд дип әйтергә кирәк бара, бөтен кеше идеаль тормышын күрсәтергә тырыша. Һәм менә бу тышкы ялтыравык, әлбәттә, эчтән еш кына калтырый. Икенче кешеләр шушы идеаль тормышны күреп, тагы да киеренкелек артырга мөмкин гаиләдә, менә тегеләрнең болай, бездә берәй-бер юк дип уйларга мөмкин, шулай бит? Һәм тагы да үсергә мөмкин. Менә хәзерге вакытта кризиска якынлашкан һәм аны аңлап алган, инде чишергә, нәрсә эшләргә кирәк дигән кешеләргә нинди теләкләр әйтер идегез? Нинди алгоритм бармы менә чыгу юллары кризистан? Менә безнең бөтен, әйтергә кирәк, терек дөньядан аермалы буларак, кешегә бирелгән тел. Һәм инде бу безнең, әгәр дә Коръәнне генә карасак та, әйеме? Ул әйтә, Мин сезгә тел бирдем. Аллаһ Тәгалә әйтә, Мин сезгә тел бирдем. Димәк, менә шул телебез безне, теләсә нинди кризислардан чыгырга телебез ярдәм итә. Безгә иң беренче, дип әйтәм инде, алгоритм, әгәр дә без карасак, кризистан чыгу алгоритмын, беренче сөйләшү. Сөйләшү, мин ничек күрәм, Син ничек күрәсең? Башта ике якның да карашы бу кризистан дип әйтәм чыгуның. Мин ничек күрәм, син ничек күрәсең? Мин ничек телим түгел, күрәм. Әйме? Ул ничек күрә? Һәм без нәрсә эшли алабыз? Без бит, мин менә шулай телим, эшлә. Мәсәлән, әмма димәк без сөйләшәбез, сөйләшүдә ачыклыйбыз. Мин ничек күрәм моның чишелешен, ул ничек күрә моның чишелешен. Чөнки мин күргән кебек тормыш иптәшебез эшли алмаска мөмкин. Менә миңа кирәк аның 100 э, километр сәгать тизлек белән чабуы. Ә ул 40 километр сәгать тизлек белән чаба торган ДТ тракторы. Ничек ул йөз белән чабалсын? Менә Мулгади гаеп түгел.
Әйе, ул бит табигате белән дә кеше эшли алмаска мөмкин. Мәсәлән, матур итеп, итәгатьле итеп сөйләшә алмаска мөмкин. Ә нәрсәне син булдыра аласың, мәсәлән? Ну, әйдә, әйтик, э, көн дә иртән мин сиңа хәерле иртә дип әйтә алам. Җаным дип әйтә алмыйм. Мәсәлән, мин күрәм ул миңа җаным дип әйтүен. Ә ул әле җаным дип әйтә алмый. Әйтә, Хәерле иртә дип әйтә ала. Күрәсезме? Димәк, менә Матурым дип кенә әйтә ала.
Матурым дип кенә әйтә ала. Җаным дип әйтә алмый, мәсәлән. Димәк, сөйләшәбез. Син ничек күрәсең чыгышны? Ул ничек күрә чыгуны? Һәм менә ул компромисс дигән әйберне яратмасак та, әйме? Ләкин без бит менә компромисс дигәч, мин юл куям дигән сүз түгел бит ул. Икебезгә дә уңайлы ысулны табу дигән сүз. Мәсәлән, э, сез әйме, кем беләндер Менә әйтик, менә шул тапшыруны язышу, яздыру өчен дип әйтәм инде, килешәсез икән бер герой белән. Син аннан сорыйсың, сезгә кайчан уңайлы? Ул әйтә, бүген сәгать өчтә. Ә сез әйтәсез, минем менә вакыты сәгать уникедә. Сезнең әйтә икән, әйтергә кирәк спикерыгыз. Мин әйдә Юк дигәндә унөч тә утызга җитешә алам. Син дә әйтәсең, яра унөч тә утызга без дә көйләшә. Күрәсезме? Без бер-беребезгә ярәшәбез, шулай бит. Һәм менә шулай булган очракта гына без кризистан чыгабыз. Ләкин менә бер өлешендә дә әйтеп алдым тапшыруның, әйме? Без карар кылырга тиешбез. Мин бу кеше белән гомер буе бәхетле яшим. Мин барыбер синең белән бәхетле булам. Менә бер нигә карамастан. Син теләмәсәң дә бәхетле. Әйе. Мин синең белән барыбер бәхетле булам. Әле менә без э, Зөлфия белән дә аралашып алдык, әйме? Анда шундый фикерне әйттек без. Хатын кыз ул трансформатор. Ләкин тынын буып түгел иратның. Кимсетмичә, Әйе, үзенең э, планнары белән таныштырып, үзе үсеше аша Менә сезгә шундый кызык бер мисал әйтәм әле, әйме? Бая Венера әйтте бит, хәзер хатын-кызларның ачулары киләчәк. Бер вакытны шулай иптәшем белән сөйләшәбез, күптән булды инде бу. Алтыным мин әйтәм, ират кеше хатын-кызга акча бирергә тиеш. Аның финанслары арта. Әйтәм, әйтәм, синең белән эксперимент эшлибез. Шуннан ул һәр дүшәмбе көне миңа һәр атнаның дүшәмбесендә 1000 сум акча бирә башлады. Бу күптән инде. Һәр атнаның дүшәмбесе миңа 1000 сум. Димәк, айга 4000 акча дигән сүз инде, әйме? Шуннан хәзер күпмедер вакыттан соң бу 2000 гә әйләнде. Мин әйтмим дә, үзе теләп. Үзе теләп. Аннары соң бу 2000 хәзер теге зәңгәр 2000лекләр чыкты бит әле. Шул 2000 гә әйләнде. Соңыннан ул 4000 гә әйләнде. Хай шундый бер мужик.
Шуннан соң ул соңгы менә соңгы менә бу елда дип әйтик, 5000 гә менде. Аллага шөкер. Шуннан хәзер мин иптәшемнән сорыйм, нәрсә белән бәйле бу? Синең финансың арту беләнме, минем беләнме? Ул әйтә, икесе дә. Күрәсезме? Э, син үсәсең, син үсәсең, иптәшең дә үсә. Һәм ул шуны сиңа күрсәтә мөнәсәбәтен. Кызлар, лайфхак.
Ләкин бу кызлар язып куярга кирәк. Мин менә шундый әлләлләл дә, минем иптәшем мине хөрмәттә юк. Менә әлеге дә баягы матрешка кызлар. Мин иптәшемне хөрмәт итәм, яратам, аңа э, хезмәт тә хөрмәтле үзеңне онытмыйсың үзеңне менә эштә үзәктәге матрешканы онытмыйбыз һәм икенче дәрәҗәдәге уровеньдагы дип әйтәм инде иптәшебезне хөрмәтлибез һәм ул да безгә хөрмәтен бирә бер кайчан да без бирми торып безгә бирмиләр менә без савытлар сосуд диләр мин иптәшемә мәхәббәтне салмый торып ул аның белән ничек бүлешсен аннары шундый кызык мәгълүмат бар әйме теория дип әйтәм инде, әйме? Анда әйтәләр, без менә тормыш иптәшебезне матур сулар белән генә тутырып бетерергә тиеш без әле. Аннары ул безне тутыра башласын өчен. Чөнки мин әйттем дә матурым дип, аннан хәзер үк көтәм матурым сүзен. Юк, әле бит ул аның белән тулыланмады. Бер көнне миңа иптәшем әйтә, синдә менә бу мәхәббәт Ул миңа Илүкәем дип эндәшә инде, мин Ниязым дип әйтәм аңа. Илүкәем, ул мәхәббәт синдә шул хәтле күп, диге. Миңа ул хәтле кирәкми. Менә, менә, ә мин әйтәм, мин миңа мәхәббәт.
Әйе, мин мин әйтәм, менә шуның белән бүлешмәсәм синең белән, аннары мин әйтәм, ул миндә булмый. Син әйтәм, сабыр ит, зинһар өчен. Тузин дип атырым. шундый. Илүзә ханым, менә э, сез бит безгә әйтеп киттегез мәхәббәтнең төрләре турында, әйме? Безгә бераз гына аның стадияләре турында әйтеп китсәгез иде, кайсы вакытта игътибарлырак булырга кирәк. Бәлки без белсәк аны, аха, менә әзрәк кенә без хәзер сабыр итсәк, тырышсак, менә без тегесенә җитәбез бит дип уйларлык булсын. Әйтик инде, ел ярымга хәтле гашыйк булу. Аннары соң менә шул ике елдан биш елга хәтле безнең китә күз ачылу һәм конфликтлар. Менә шул биш елдан соң җиде елга хәтле безнең башлана да инде хезмәттәшлеккә чыгу. Әле ул хезмәттәшлеккә без чыга башлыйбыз гына, биштән җидегә. Димәк, анда переговоры дип әйтәләр аны. Сөйләшүләр алып бара башлыйбыз биштән җидегә. Җидедән унга, менә хезмәттәшлек ныклы. Аннан соң ун елдан унбиш елга хәтле дуслык, унбиш елдан соң без Ихлас мәхәббәткә чыгабыз. Платонча.
Чын. Чын. Зөлфияләргә Мәхәббәт чыгабыз. дөрес, дөрес, Без дә дөрес. шуңа чыгып Әй. Без ятабыз ихлас инде. мәхәббәттә яшибез икән, шуны белмәгән. Все, кызлар, мин киттем, дип әйтәсез. Зөлфия. Барай бер дә уңлашылды, рәхмәт. Аллага Таралышабыз. Аллага шөкер. Шулай дөресе дә Таралышасыз, шулай.
минеке вообще юк. Туктале, Камашуга кайтып Була, калабыз.
була, була, Лаер сама. Тоз саласыз, ярама. Менә бу э, аралашулар барышында әйме без чыннан да Гүзәлия Гүзәлиягә кызыклы булган э, яшьләрне Егетләрне, кызларны таныштыру, пар табу дигән теманы да Венера ачыга. Алырбыз.
Алырбыз әле. Иншалла алырбыз. Ә менә бер мәртәбә танышып, гомерлек мәхәббәт булыр өчен нәрсәгә игътибар итәргә кирәк парыңны сайлаганда? Без бит инде барыбер менә Гүзәлия аны әйтеп үтте, ир-атка химия кирәк, хатын-кызга мөнәсәбәт. Иң беренче игътибар итәргә кирәк ул ир-атның сиңа карата мөнәсәбәтен. Менә ул сиңа Без бит әшәке ягыбыз бар инде, күз дигән нәрсә күрә. Әйме, ямьсез, кыска буйлы, фәлән, аягы кәкре.
Аягы кәкре.
Менә минем бер кайчан да алай караганым юк. Мин гел отношениягә карыйм. Отношение миңа карата. Менә миңа Гүзәлиянең соңгы рилсы шиме, ул шундый зур аю астында тора. миңа менә шундый яклаучы ир кирәк менә мине шулай иттереп беркемгә дә бирми торган чөнки хатын кызга куркынычсызлык иң бер беренче чиратта менә кызлар беренчесе куркынычсызлык менә шушы безопасность диләр куркынычсызлык икенчесе аның белән соклана белү кирәк икән ике әйбер хатын кызга һәм ир атка да соклана белү кирәк икән менә хәзер шушы өлештә нәймә әйдәгез матур итеп инде ахырына таба тапшыруның барганда әйтик әле мәхәббәт теле дигән әйберне. Без мәхәббәт турында сөйләштек, ә ничек без аны күрсәтәбез соң? Иң беренчесе менә нәкъ тә сүзләр ярдәмендә. Әйме? Рәх, әйе, язык любви, дилә, әйе. Языков любви.
Анда, әйе, иң беренче тел белән әйтәбез, димәк, әйме? Матур сүзләр кулланабыз. Менә язык любви безнең телебездә. Әле бит әле матур сөйләшү дигәндә дә аның бар үзенең үзенчәлекләре. Анда Рәхмәт сүзе, гафу үтенү сүзе, аннары соң гына комплимент, соклану, менә сүзнең дә бар төрләре. Матур сөйләшү, җаным, матур гына түгел, рәхмәт сиңа, син искиткеч, менә, мәсәлән, ул синең машинаңны юдырып кайткан ди бүген, алтыным, синең кыйммәтең җир йөзендә, син шулкадәр мине кадерлисең, син шулкадәр миңа бәхетле яшәтәсең, менә сүзләр, рәхмәт аша һәм. Гафу ит мине. Мин бая кызып киттем. Гафу үтенү, сүзләр. Аннан алга таба менә сүзләр белән мәхәббәт белдерү. Гамәлләр белән ярдәм итү. Димәк, кешеле үзе белән дә бит контактта булырга тиеш. Үз үзеңнең дөрес түгеллегеңне аңлап, шуны әйтә белү, әлбәттә, да җитлегү кирәк. Гафу үтенү, әлеге дә баягы шул эго, горурлык, мин-минлек, тәкәбберлек дигәннең түбәтәенә бирү дигән сүз инде, әйме? Алга таба менә ярдәмләшү, гамәл. ярдәм итү, әйме? Аннары соң бүләкләр бирү дигән әйбер. Һәм кагылулар.
Тактильность.
Менә сез әйме? Орынырга теләү.
Менә мәсәлән сезнең тормыш иптәшегез утырып тора, телевизор карый ди, әйме? Вербальный, невербальный дигән моментлар бар бит инде, әйме? Син аның яныннан үтеп кенә кит. Менә утыра ул шунда телефонында хәзер инде, телефонында, әйме? Син аның баш түбәтәеннән үбеп кит. Сенең үтеп кенә киткәндә муеныннан үбеп кит, кытыкланып калсын шунда. Бер генә секунд йоклаганда нидә? Нисен яратам? Нидә и дальше китә? Әйе. Рәхмәт дигән сүз. Хәзер безнең шундый кызык э, ни бар инде, әйме? Өстәл артында утырабыз, иптәшем берәр нәрсә алырга үрелсә, аның беләгеннән үбеп алу гадәтем бар. Мин бик шундый тактильный кеше. Хәзер шуннан ашарга э, нигә кунакка кердек тә күршеләребезгә инде, әйме? Минем янында иптәшем утыра бит инде. Һәм Күрше, безнең икебезнең арадан өстәлдән ир-ат инде бу, Илшат исемле күршебез, менә болай дип арадан әйбер куя. Хәзер мин автомат рәвештә иптәшемнең кулы дип үпмәкче булам. Күрдем дә җонлы. Ай Алла, әстәгъфирулла, мин әйтәм, Илшат, кулыңны үбә яздым. Илшат, мин алай каршы булмас идем. Менә нәрсә, кызлар, ирләребез, ир-атларыбыз әйме, аларга кагылудан, аларга рәхәт. Нигә без менә шушы мәхәббәтебезне Әйе. Ә менә без бүген сөйләшәбез. Берәр җирендә бергә яшәүнең мәхәббәт юк дигән өлеше булдымы? Берәр елы, берәр минуты, секунды булса да юк. Бездә ул яши, без аны биргән саен ул бездә күбәя. Кешеләр әйтә, юк, әйтмим. Ул аны не заслужил, фәлән түгән, фисмәтән, менә әйтәләр. Шул, менә монда. Юр, инде синеке шундый булгач әйтәсең. Менә мине бит андый түгел дип уйлап. Бу төрле яшьтә дә әйтәләрме шулай? Кечкенә генә булса да табырга кирәк сокланырлык әйберләрне. Ул бит менә э, без туабыз шартсыз мәхәббәт белән. Туганда ук бар ул хис бездә, әйме? Һәм менә шул ташып торганны, әйме, без дәвам итсәк иде. Кызлар иң яхшы мәхәббәттә яшәргә безгә менә шулай итеп аңлап. Мәхәббәт дөньяны тутыра торган әйбер, мәхәббәт. Гомумән, минем менә кияүгә чыкканчы ишеткән иң яхшы киңәшләрнең берсе итеп мин шуны искә төшердем әле менә яши башлаганда ук күпме киңәш бирәләр туйда ук күпме киңәш бирәләр ә иң истә калган шундый сүзләр бар кызлар өйдә эшләнергә тиешле эшләрне менә хатын кызның була бит инде җаваплыгы әйме һәм ир атларның тиеш дип түгел Ә хәр юлысы шаккатып әгәр дә син кабул итсә рәхмәтле булып син ашарга пешердең рәхмәт машинамны җылытып куйдыңмы ну ничек инде җылытмаска минеке дә җылыта дип түгел һәр юлы шаккатып әгәр дә менә шулай эшләсәң Гаиләдә барсы да яхшы була дигән киңәш минем әле дә истә калды чыннан да. Гади генә киңәш, кызлар. Тиеш дип түгел, ә бу миңа мөһим дип. Тиеш дип түгел, должно дип түгел, ә для меня это важно, димәк, мөһим дип эшләгән очракта искиткеч була, чын-чынлап. Менә миңа калса, без тапшыруда им җитәрлек киңәшләр бирдек, файдалы булачак.
Утыз, кырык. 50. Безнең дусларыбыз Смотри клиникасы, заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы, дөньяга яктырак караш. Илюзә, безнең дусларыбыз Смотри клиникасы сезгә шундый бер кызыклы гына сорау калдырды. Дөньяга карашыгызны үзгәрткән өч шәхес Я булмаса китап, я булмаса вакыйга, бәлки фильмнарны да әйтерсез. Э, мин инде аны берникадәр әйтеп тә уздым. Дөньяга карашымны үзгәрткән кеше ул да булса Шалва Аманашвили һәм Бабаянс. Педагог. Әйе, педагог, минем э, укытучыларым дип әйтәм. Бабаянс һәм өченчесе кем? Э, Шалва Аманашвили дик, әйме, Бабаянс дик. Һәм Людмила Александровна дигән минем юлымда очраган кешем, мине шундый бик искиткеч гаилә үзәгендә эшләткән кеше дип әйтәм, эшкә чакырган кеше. Мин аларга зур рәхмәтле шушы эшчәнлегемә кереп китү буенча. Әйме? Икенчесе истә калган вакыйгамы? Вакыйга, вакыйга.
фильм ниндидер, китап. Юк, мин кешеләрне генә әйтә алам. Вакыйгаларны һәм вакыйгаларны һәм Китапларны әйтә алмыйм, мин менә кешеләрне генә. Миндә бик каты менә күреп истә калдыру дигән әйме. Һәм кешеләр белән мөнәсәбәт миңа, кешеләр белән әңгәмә минем карашыма менә взрыв мозга диләр бит әле, баш миен шартлатырлык дәрәҗәдә фикерләрне. Мин кешеләргә гашыйк. Кешеләрне яратам. Шуңадыр да мин, әйтәләр, әйе, психологларны бит помогающая профессия, ярдәм итү профессиясе дип, әйме. Шуңа да мин кешеләрне яратканга да бу профессияне сайлаганмындыр. Һәм минем карашымны да. тормышка кешеләр үзгәрде. Смотри клиникасы бөтен гаиләгез өчен заманча офтальмологик клиникасын. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге хакында кайгырта. Мәхәббәт.
Мәхәббәт турында әйтәсем килә. Җәмәгать, мәхәббәт булмаса, без дә булмас идек. Беренчедән шунысы да бар име? Минем шундый бер э, истә калган бер шигырем бар. Авторын хәзер әйтә алмыйм име? Мин тукталган саен сез мәхәббәт дигән сүз әйтәсез, яме? Шулай итеп сөйләшеп куябыз. Әйдә.
Тормышның серләрен ачканда, язмышның бормалы юлында ашкынып яшәргә ашыктым. Уйладым мәхәббәт турында.
Илахи тойгылар эзләдем, балкыган хыяллар нурында. Ялгыштым, яраттым, туймадым, уйладым мәхәббәт турында.
Сыгылып, чамасыз егемнән егылып ятканда урында Сызландым, әмма сер бирмәдем, уйладым. Мәхәббәт турында.
Сыгылып-егылып калмадым, язмышым үземнең кулымда. Үзгәрмим, һаман да уйларым мәхәббәт турында. Мәхәббәт булса яшибез. Зөлфия, кызлар, сезгә дә, безгә дә, тамашачыларыбызга да, һәммәбезгә дә яратып, яратылып, Кадерлеләребезнең кадерлесе булып яшәргә насыйп булсын. Илүзә ханым, бик Илүзә, зур рәхмәт. рәхмәт Бик рәхмәт сезгә, сезгә, рәхмәт.
үзегезгә Шундый дә.
рәхәт булды сезнең белән. Әйе. Алдагы очрашулар да насыйп булсын. Амин. Кадерле дуслар, безнең подкастыбызны караганнан соң барлыкка килгән сорауларыгызны, теләк тәкъдимнәрегезне, башка тапшыруларга темаларны язып калдырсагыз, без бик рәхмәтле Бик булыр бәхетле идек. булырбыз Көтеп без, әйе, безгә калабыз кирәк. һәм безгә язылыгыз, э, әлеге видео белән бүлешегез.